But my TikTok yenyu aya, my TikTok aya, my TikTok aya. Acha tiputsira imba pa TikTok aya.

Alright, alright, alright. Eh, iti kaka boss yes. Vadzangu dzandidya. Mami chiti chikuba. Manyire. Aiwa, ayis. Sisi tiri vanhu vebusiness. Hamukatotona tatoya so to boss. Kutofamba kutobva uko uko. Ayis, tiri vanhu vebusiness. Mama ati Alright, ndine nyaya yangu ka ndakanzoti munoita zvemacomputers ndakapiwa nhamba dzenyu umwe munhu. Alright, eh ha ndokudya kwedu. Alright. Todya kwedu zvekuti matononoka musati matotaura nyaya mama muchida kuti tiite sei. Tigaga kamurungu because mungoona environment vanhu vanopedzera vakuzofunga kuti pamwe pane ngona kunge zvinhu zvikutoitika isusu kuda kuita business tiite sei. Nyaya yangu yakamira yakadai so. taurai muri papo haisi nyaya taurai muri papo nyaya yangu pane munhu akatitora vhidhiyo maungozivawo here munoziva munhu unokundikana ndiri munhu wenyama ndinokundikana pane umwe murume wangu wandodana ini ndine murume but pane umwe mufesi wandaidanana naye so mufesi uyu takabva tazoonekwa tinomusango tichitora akabva atitora mavhidhiyo apa ndagaya manje apa kamdara aka kandiwachisa right ndakuda kupedza naye ndakuda kusobudisa evidence manje yakakwana ndandivanyangire ndakusovatora video vese yazvadhakwa ndakupedza navo vabda takangwara ini azitive izvozvo manje hainini right ndadzoka manje mdara saka ndandiri kuda kuti mundivhisirewo maphotos aya aya mufoni memunhu iyeye kumadhirita kuti maclear because inini ndine murume munoziva uyu murume munoziva professor murume wangu profesa yeye ndiye murume wangu so akabata mameseji aya akabata mapicture aya nemunhu iyeye mm. aa pari kunasa kubudira zvakanaka ndiri kukumbira mundibetsere wamheno kana muchizvigona ya izvozvo ndozvigona ndozvigona imimi mari ingaite mari chokwadi chaicho chiripo ndichikuda isu eh, mukuona foni yandakabatei eh, vachikurekodhai Ah, ah, professor iyi best friend yangu zvekutodaro ende nyaya iyoyo payakatomboya kwandiri andi eh, ndasingatofungiriwo kuti mungaita zvinhu zvakadaro but anyway eh, mazuva anomomuziva here professor wacho ah, video naa ndichitotora video kutaura kwamaa ndichiita pa hani maona ndichibudisa foni yangu ndichiita so ehe ndaa ndichitora video kuitira kuti nyaya iyi Bozi nyaya ina ndakatoiudzwa ende ndandakatonzi ndizokutireka ibata apa zvatozoita easy manje zvatozoita easy hapana kuita zi apo ah, inoda ndikutonzi ndikuzi shapa nyaya yekuti kwashata pane mapics andakaona mufoni nemukadzi wangu ndandakangomaona mapic aingoita anzi ai ai here chii but ndikazongomashaya unoziva anenge akundichita chete aiwa hayi zvidiki izvi ndozvo zvatodhenana unoona tichi vakadzi vaya vakangwarisa Munhu iye anogona kunge achiita kutrika iyo tonaita dhiri tonaita dhiri but yo unozobuda here inini handiite zvinhu zvemahara ndiridachi unoziva wana handobuda asaka bo eh, iwo zvatoita manje eh, iwewe manje eh, unosvika foni yamadama yako handiti but inoda kutorwa zvangwara because ukaisatora zvangwara inogona kukuchaya since wati inodi nomira paoko iwo zvatoita manje iwe unosvika pafoni yamadhamu yako handiti kana ida kuona even mukambudzi kako ikakaka zvinouya handiti iwe unosvikobaya hash 200 star hash pafoni yamadhamu yako handiti e eh, wodhaila so wobva wasiyana nazvo handitika iwe ukangudaro chete ukangudaro chete unotanga kutonzwa chi makozi ese anenge achitoita haisi nyaya haisi nyaya saka muripo unenge wakamira sei

aiwa murume wese unogara naye aenga achingotaura zvake zvinzocho but ah, ah, aiwa ah, ndoita sei ngarimbonoona pasta pavari kanaona baba pavari vakandinamatira ndiona zvinoita sei ha but zvekuchechi zviri kuramba wani kuchechi ndoendembera Ah, ndodiwo hai ndofanira kudyisa murume wangu ndapedza kumudyisa ndouraya kefi um, mm, kunanga yeya ndouraya kefi naseprince varufanira kufa hayo because zvikabatwa ndikarambwa ndosekwa kakubva kwacho kudzokera kumba vandasingo mada inini nekuda kwechihure amudo ah, hai chihure idhimoni ronamatirwera